Soavirimbola. Teraka tany Mahajanga dia be tany Farafangana sy Vangaindrano. Nianatra tao amin'ny Lycée Saint Vincent de Paul Farafangana dia nahazo ny diplaoma Bac série D tao. Dia niakatra teto Antananarivo hanohy fianarana dia nisafidy ny Faculté de Sciences ary ny. Filière pharmacologie no narahako. Tsisy tany Farafangana satria université mbola université régionale ihany no misy any dia ny sociologie ihany no filière misy. Mahay sy mahafehy ny taranja SVT ny ankizy misafidy ny sampana pharmacologie. Miisa folo ny taranja ianarana rehefa miakatra ao amin'ny taona fahaefatra. Raha tafiditra tato amin'ny faculté des sciences aho dia tsy maintsy nanao ny portail SVT aloha, tronc commun, dia ny passe deuxième année aho dia nisafidy ny mention PPC na physiologie animale, pharmacologie, cosmétologie, dia tamin'ny deuxième année tao zany an, nisy tronc commun koa tao aloha, dia ny pharmacologie, cosmétologie, physiologie, rehefa mi-passe troisième année indray zay vao nisafidy hoe. Na hisafidy parcours pharmacologie fotsiny aho, na cosmetologie fotsiny, na physiologie animale, dia ny parcours pharmacologie no nisafidiako. Dia rehefa nisafidy an'izay moa izany aho dia nahazo ny licence en pharmacologie. Dia teo amin'ny tamin'ny licence teo nanomboka nianatra ny ethnopharmacologie, ny étude pharmacologie no ahafahan'ny ny olona anankiray Manao enquête ny momba ny plantes rehetra plantes rehetra ahafantarany hoe ty plante ty dia ampiasaina amin'ny aretina ohatr'izao sy ny karazany. Ny zavamaniry atao hoe tandrok'osy no nosafidian'i Delors hanompanany ny asa fikarohany taorian'ny fanadihadiana nataony. Zavamaniry manana asa eo amin'ny fo ny tandrok'osy ary any amin'iny faritra atsimo-atsinanan'ny Nosy iny no ahitana azy. Nahafantarana azy am-plat thème tsy maintsy misy ny enquête ethno-pharmacologie izay natao tamin'ny olona tsotra na olona mitsabo nentim-paharazana. Ny CGEC dia évaluation de l'effet de l'extrait-ZC3F sur l'activité cardiaque na koa hoe mijery ny asan'ny plante anankiray eo amin'ny fo. Eto Madagasikara moa be dia be ny olona Manana olana amin'ny aretim-po tsy eto Madagasikara irery koa na any ivelany ary dia misy an'io sady raha teo koa ny mamanay nanana an'io olana io dia izay no nahatonga anah nisafidy an'io juge io. Nanampy sy namporisika betsaka an'i Delors ny fananana fianakaviana mpitsabo teo am-panatanterahana ny fianarany satria ny dadany sy ny zokiny dia mpitsabo avokoa ary dia izy izany no nikaroka ny fanafody. Ny atao amin'ny le plante moa izany rehefa vita ny recolte dia amainina le planty, rehefa vita rehefa maina le izy dia totoina, de raha vita totoina amizay raha toto- raha avy totoina izy dia maserena na alona anatin'ny melange ethanol eau, izay melange izay maceraion zay dia mandritra ny telo andro nanaovana azy, de rehefa vita zay

Ny extra saiky io amin'izay no anaovana étude, hijerena ny paramètre ireto paramètre ireto, ny force de contraction, ny fréquence cardiaque, ny débit, ny débit coronaire sy ny débit cardiaque. Didiana hahazoana an'ilay le dose ho didievana ny douleur.

mba hahafahana mijery an'ilay izy hoe tsy maintsy fantatra zany ny physiologie normale an'le ny olona na ny biby a, dia mianatra ny pathologie koa zay, zay vao manao an'ilay fanafody amin'izay le pharmacologie, de rehefa esorina ny coeur de saf- de grille zany safidiny satria matanjaka par rapport amin'ny zava- ny biby hafa, de installer-na rehefa vita ny rehefa afaka nesorina ny coeur dia. Installer-na amin'ny appareil rétropercussion. Be dia be ihany ny matériel afaka anaovana azy fa ny eto amintsika moa izay no misy dia tsy maintsy ny s'adapter amin'iny rétropercussion de Langerdorff iny izahay dia efa ahilehifana résultat tsara sady efficace. Dia rehefa vita ny test amin'ity an, dia tonga dia mampiditra solution de survie dia rehefa vita normal ilay izy an dia. Mampiditra ny extrait ambonimbony kokoa ny le izy de marary vao voampiditra ny solution de survie fotsiny an de tonga dia raha ohatra vao lany ny solution de survie iny an de mampiditra extrait vaovao ndray. Mirotsaka mahazo normale kely an, en vitesse un millimètre. Ato izao ny modely izao no miasa miangeza. Mitempo kokoa izany ilay fo amin'izao. Rehefa avy apetra extrait moa dia ampidirina indray ilay solution de suivi. dia miandry ny nahazo last normal indray zay mampiditra extrait vaovao indray mandeha dia vao mahazo contract faha efatra na telo dia mampiditra extrait vaovao indray dia ohatran'izay hatramin'ny farany mandra-pahatonga an'ilay coeur maty. Ny asany izany, ny asany voalohany izany dia mampitombo ny force an'ny coeur izy Ohatra zao tsy ohatra hoe ohatra ankany olona misy tratran'ny insuffisance cardiaque dia tsy afaka mi pomper ny rà tsony izy mankany amin'ny vatandolombelona dia efa ny rà efa mitondra nutrition sy ny oxygène ho antsika dia izay efa zavatra ilaintsika olombelona dia le plante amin'izay efa ny mampiakatra an'iny izy Dia lasa afaka mi-pompe indray mandeha izany izy. Dia avy any amin'ny vatantsika ao indray mandeha ny nutrition sy ny oxygène ilain'ny vatantsika. Tamin'ny résultat aloha no jerena tena miakatra ilay izy arakaraka ny dose-ny. Fa ilay plante koa moa izany misy dose mety amin'ilay izy ambanimbany ka hatrany. Fa raha ohatra ka ambony be ilay dose-ny dia lasa manome intoxication indray dia tsy mety amintsika indray izay. Ohatran'ny fanafody rehetra ihany, misy ihany ny. Rehefa mihoatra ny dose-ny dia misy ny overdose dia misy intoxication. Ny fanafody rehetra moa ohatr'izany daholo satria drogue ny anarany. Ilay extrait mitovy amin'ny asany mitovy amin'ny asan'ny digoxine. Ny tena tsaratsara kokoa ity izany dia ny olona tratra any amin'ny reanimation. Ilay olona tsy mahatsiaro tena ireny dia omena an'io dia miakatra tamin'ny force-ny any dia very ra izy. Herintaona no nanaovan'i Delors ny asa fikarohana. Tao anatin'izay ny séminaire, ny enquête, ny récolte, ny séchage sy ny rédaction retraretra sy ny test. Fa ny test voaray volana no nahavitana an'ilay izy. Dia ilay test, ny eo amin'ny test eo no tena zatra amin'ilay izy an, satria ianao mitaitaina be hoe. ahazo résultat tsara ve asa tsy ahazo satria ko raha tsy ahazo an dia miverina zero dia tsy maintsy hiverina hanao anle enquête retraretra iny eo no tena sarotra be izy sady mitaintaina ihany ianao dia refa mahazo moa zany dia soulager nao sady valina dia zay redaction vao vetivety manao azy refa azo dia mila hira. Nahavita ny Soutenance de thèse i Delors ny dimy amby roapolo jona iraika amby roapolo sy roa arivo teo ary nahazo ny mention très bien. Toy ny fianarana rehetra dia misy foana ny fahasahiranana eo am-panatanterahana izany. Eo amin'ny fiainana moa tsy maintsy misy foana ny fahasarotana satria ny tena koa moa izao nianatra aty Antananarivo tsy eo intsony ny ray aman-dreny dia tsy maintsy eo izay na ohatra ka resaka vatsy sy ny tariny fa ilay tato amin'ny tato amin'ny mention milamina tsara Mpampianatra koa moa zany mahay mandray tsara anao a, izy koa mahay mamita fahalalana tsara de tsy de misy olana tam resaka tety amin'ny fampiananarana fa any am resaka vazo sy ny tariny no misy sahirana kely satria indraindray tara de zay. Mikasika ny produit sy ny biby indray moa zany a arakaraka ny zavatra atao fa ny ato am depart ato am mention a mamehy zareo Fa noho ny fa i Rama i Ramalala moa zany fa tsy dia be ny ny enti-manana tsy dia misy dia izay zakan'izay ireo omen'izy ireo ihany no omeny dia ianao koa moa efa ny te hahazo zavatra tsara dia tsy maintsy mividy raha ohatra ka tsy ampy le omen'zareo ato amin'ny motion. Izany eo ihany fa ny tena zava-dehibe mila tandrovina dia ny fiarovana ny zava-maniry ahazoana fanafody izay ananan'i Madagasikara marobe. Ny tandrok'osy moa izany eto amintsika mboa ilay be dia be no misy anazy a, dia eny amin'ny faritra atsimo sy atsimo antsinanana eny tena betsaka anazy kokoa fa noho moa izany fa raha mitohy fa raha mitohy aloha ny déforestation atao ataontsika dia hahena any ilay izy fa amin'izao fotoana aloha mboa dia mbola be dia be donc izany a ampirisihina ny olona mba tsy hanao déforestation mba hi conserver-na ny plante médicinale ananantsika be dia be tsy ny tandrok'osy irery ihany fa be dia be ny plante médicinale misy eto amintsika sady mbola be dia be dia be ny tsy voatrandraka. Tsika manana ny maha Plante médicinale any amin'ny treize mille espèces. Dix pour cent ihany no efa vita trandraka. Betsaka ny sakana mety tsy hahavitana ny fianarana, hoy Delors, satria raha misy arivo ny mpianatra miara-manomboka, zara raha misy iray tonga hatrany amin'ny fara-tampony. Amin'izao aho manaovana ny doctorat amin'izao. Garde botanique ihany no tohizako satria amin'ny master izy mijery ny effet na ny glande générale fotsiny ny atao fa rehefa manao doctorat indray sarana hatramin'ny molecule pure ilay izy mba ahazoana ilay singa tena manana ilay effet an'ilay maha garde botanique azy. Ny pharmacologie moa izany ndeha manao ny étude na hatramin'ny voalohany aty ary amin'ny étude ethno-pharmacologique jusqu'amin'ny mahazo an'ilay singa molecule pure ihany ny nataonay fa ny manome forme galenique ny singa ohatra hoe mahazotsika ilay comprimé na gelule ireny ny pharmacien indray manao an'iny fa zay manao recherche fotsiny ilay izy dia hita ilay hita ilay molecule pure responsable an'ilay izy dia mijanona eo. Ny hanohy ny asa fikarohana sy hampita fahalalana no asa tian'i Delors atao rehefa vita ny doktorahany. Tia mizara rahateo izy. Ho antsika tanora sy antsika mpianatra dia ampirisiko foana antsika tohizo hatramin'ny farany ny fianarana ataontsika satria raha vao mahavita fikarohana anankiray ianao dia soulager kokoa sady hoe nahavita zavatra tsara aho sady ilain'ny fiarahamonina iny, misy tombontsoa Dia efa mifindra amin'ny fiarahamonina ilay tombotsoa dia ianao no tena mahazo fa soulager kokoa na dia tsy hisy vola ary fa hoe mitondra zavatra vaovao ho an'ny fiarahamonina aho dia mitondra soa dia izay. Ny fanohizana ny asa fikarohana mba hahazoana vokatra mahafa-po ilain'ny olona, izay no anjara biriky hampandrosoana ny firenena avy amin'ny mpianatra ary taha-tsoroka avy amin'ny fitondram-panjakana mpihà kosa no andrasan'izy ireo mba ho lavorary izany asa fikarohana atao izany. Dia mirary an'i Delors hahavita saoma tsara ny doctorat-ny ary ho lasa lavitra hatrany ho reharehan'ny mpanabe rehetra.